Hello! Arkadaşlar, hälinler gürledim, gürledim. Ýöne kamera basman gürläpdirin, şonuň üçin hem täzeden başlaýan. Hemme kişi saç wideo, saç wideo diýipdir. Men hälinler gürläp bu tarawymy uje e, ütükledim hem saçymyň bu tarajygyny. Indi saç wideo çekip otyrkam bir zatlar gürrüň bermeli. Menem näme gürrüň bersem käm diýip, e, dün işden gelýärkäm näme ýadyma düşdi? Ejemmelim, eje ejelerimiziň iň köp aýdýan sözleri. Şu wagt ejeň muny görýän bolsa diýýändir, Özüňem eje bolaňda bilersiň. Birinji sözler. Saçymy oňaryp otyrkam gürlejek, saçymy düşündirjekkä özüňiz tabyn görüp, görýärsiňiz, düşünip gitýäňiz. Indi kiçikkäk ejemiz iň köp, iň birinji aýdýan sözi näme? Meň pikirimçe, Iliň çagasy bela ýaly. Seret iliň çagasyna, ot ýaly. Şu iliň çagasy diýlen şu şu nirde şu iliň çagasy? Şu belaýaly çagalar nirdekä şu wagt? Ýaman bilesim gelýär. Onnoň menem köplenç gaharym gelip şeý diýendim. Eje, ana pylanyma pylan edipdir görýäňmi ony iliň çagasyny öwýäň diýen. Seni gowa meňzejek bol. Saçymyň men uçlary ýanyk däl meň saçym suhoý bolany üçin saçymyň uçlary şuň ýalak. Men saçymyň uçlaryny täze gyrkdyrdym normalde. Içine dogry ütükleýän şoň üçinem. Şolar görünmez ýalyk şeýdip. Biri meň saçyma peşmek diýip ýazdyryp, peşmek näme bolýar bilemok, ýöne meň saçym peşmek däl, padik däl, öz saçym. Indi biz dowam edýäs. Soňam kiçi wagtymyz näme bolýar diýsene, şu bir zadyňy tapaňok-da, bir zadyňy tapaňok welin, Eje, şu taýda ýok eken diýýäň welin, Häzir men baryp tapaýsam gaty görme, şu men baryp tapaýsam gaty görme diýýär. Şo sözüni eşdensoň ýene on gezek gözleýän-de şo zady. Ýene ýok. Ylgap aňyrdan ejeň gelýändir şeýdip bol. Gün ejeň öňüne dur da şoda. Näme üçin biziň öňümizden çykanokda ejeň öňünden çykýa şo gözleýän zadymyz. Gyz Sizdede bolýady gerek hä? Onnoňdan gelip ejeň şo zady tapaýsa dagyn näme diýýändir öýtýä. Ýo bular indi kerek iş buýurmasyn diýip edýä. Bular iş buýurmasyn diýip edýä. Indi gözüň alnynda dur körmüň. Jany ejemjan. Hem kiçjikkäk hemmämiz urlup görendiris ejemizden. Urulmak diýmek iň gowy zat menje. Şu urulanymyz üçin şuň ýaly düzgün adamlar bolup ýetişdikmikäk diýýän meň pikirimçe. Ýöne nädip urulýar? Her kim her hilledt urulýar. Biri oklaw bilen urulýar. Biri käbir ejelerimiz-de aý hemme taraplaýynam urulandyrs menje. Hol süwse bolýar-da daşary syrlan süwsäň syrlan tarawy bilen şeýdip eline syganjasyny zat ýa-da sapy bilenem kowalaýandyr, Gel bäri! Indi oglanlarda bilemok welin gyzlar bir ýere gidäýse indi sagat plançada öýde bolmaly diýilýäda şo sagatda öýde bolmasaň ýada näbilin gün ejem jaň edýä Alo how eje kakam gahary gelip otyr çalt gel öýe nirede sen jaň edýändir bolýa eje ine bardym şo aýlanýan wagtyň diňe waý kakam häzir barsam näme diýer näme ederkä waý sögermikä näderkä beýderkä diýýäň öýe barýaň kakam şeýdip Geldiňmi gyzym? A ne ir gelipsiň? Kakamyň habary ýog-a eje. Habary ýok. Şeýdip içe dogry ütükläp çykdym saçymy. Indi bu taragyma geçýäs. Soňam kiçjik ýaňam Mara şu ýatjak gälýsegem süýrnürtan näme işiň bar oýnap diýibem hökman ýatyrýandyrlar. Onuň ssenada o wagtlary halylar asyl gudurýardy-da, çüýde ssenada welin Şony şeýdip, güllerini şeýdip eliň bilen oýnap, gözüňi süzleyip ýatyp galýansyň. Ýok, men oň ýaly çaga däldim. Ejem, ejem ýatyp galýança garaşýardym ondan, ýatyp bolansoň gurjak küşi oýnaman aýtýardyk. Pakediň onuň üçi gurjakdan doludyr. Agy gaty-gedil bolýardy-da. Onam şo günortan bar-a, ýatyljak wagty ýatmasaň, eje oýnamana gidäýin, ýatma oýnaýaň welin. Meň-ä ejem şeý diýýärdi, Günortan syganynyň aýlanýan wagty syganlar ogurlap gitse näme etjek onda? Ondan ejeňi görüp bilmersiň-dä. Syganlar alyp gider, bilersiň diýip. Ýene şeýdip içine dogry ütükleýäs gyzlar. Şeýle saçymyzyň ujuny içine dogry. Gaty kän düýbüne degremok ütügi göni ýaryndan ütükläp başlaýan saçymyň. Gowy bolýar şonda serediň. Gaty düýbüni ütükläp başlamok soň ýapyş ýapyş bolýar. Halamok men ýapyş ýapyş bolsa men nähili çişip dursa gowy görýän saçym. Ondan çagalar gelende bir myhman dag gelende oýnalýar zat edilýär welin. Ýada jigiň bilen o jaýda oýnap ýören bolsaň ejeň ýuwaş bol diýse bolmasa häzir baraýsam häzir barsam işiňizi görerin häzir barsam diýip gygyrýar da Ýa-da jeýim uranda senem urup goýerendir. Awtomat jeýim urulyp otyrka awtomat o jaýa geçýän menem. Göni awtomat o jaýa geçip eý derrew bir iş tapan bolýan, bir iş eden bolýan bileň urulmajak ol, görünjek ol. Eje, ine saňa muny ýapdym. Ýöne aňsat-aňsat ejem-hä uranokdy. Ýöne

Garşyda çykmadym diýip otyryna garşy çykybilýäňmi sen? Şoň ýaly. Ejelerimiz bar bar ýene ejelerimiz bar. Ejelerimiz bolmadyk bolsa belkide biz şuň ýaly terbiýeli bolmazdygam belkide. Hemme ejelerimizi, hemme gyzlarymyzy 8-nji marty bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Şolaryň içinde öz ejemem gutlaýan ejemjan. Syrlaryňy açdymam welin. Seni söýýän. Sekizinji martyňyz gutly bolsun. Wee saç wideosy indi şuňa şundan ybarat gyzlar boldy saçymyzy şeý diýip çygrym dagadýas boldy üýtgeşik bir zat gerekýä peşmek bolsamam gowja gelişýä men peşmek baý baý iň esasy zady aýtmandym iň esasy zat eje Gözüm agyrýar, gözüm kater gyzarypdyr zat ýaman. Wiý, köpüräk telefon oýna gyzym, köpüräk oýna. Haçan görseň elinde telefon, haçan göräý elinde telefon. Size-de diýilýämi şo sözler? Size näme sözler diýilýär? Sizem kommentariýada ýazyp geçiň. Soň part iki wideosyny eger isleseňiz, onam ýaparys. Indi gerçek öpüjik, indi sag bol.